Безнең мактауларыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылды һәм дә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә безгә әмер итте, әннә без фәкать Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт итәргә тиеш һәм дә анарга гына буйсынырга тиеш. Һәм дә шулай Пәйгамбәребез Мөхәммәд саләллаһу аләйһи вә сәлләм безгә күп хадислар китерде һәм дә бик тә каты сүләде, нәрсә турысында? Әнә Пәйгамбәребез безне тыйды каберләр янына барып, шунда Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга. Аңлашылдымы? Ягъни, кемнеңдер каберенә, әтәбез инде изгеме анда, әүлиямы, кемме, Шуның каберенә барып, кайсы бер кешеләр, ди, Аллаһы Тәгаләгә намазлар укыйлар, ди, гыйбадәт кылалар, ди. То есть бу үлеккә тигел, ә именно Аллаһы Тәгаләгә. Һәм дә шулардан да Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм безне бик тә каты тыйды һәм дә шуның турысында каты гына безгә сүләде. Ник? Чөнки ул нәрсәгә китерә? Әннә Заман узып, вакыт үтә, үтә, шуның белән кешеләр шушы әүлиягә, шушы изге кешегә гыйбадәт кыла башлыйлар. Вот шуна күрә Пәйгамбәребез шынадан тыйды нәрсәдән? Кемнеңдер каберләр өстенә барып, шунда гыйбадәт Итеге. Ә бирә болгар гайриле, кулак гайриле. Әле не скоро озак калмый, уйларда да үзендә дә була. Мин инде сүләмим. Үзгә дәүләтләр, Үзбекистан, Таҗикистан, ниләр бөтенесе, шунда халык бара да каберләр өстенә, шунда кемгә куйсына. Уже Аллах теләгән тигел, ә именно уже шул үлеккә уже. Аңлашылдымы? Патшаларда бөтенесеннән безне Пәйгамбәребез Мөхәммәд саләллаһу галәйһи вә сәлләм тыйган иде. Вәт монда хәдис килә, әннә Пәйгамбәребезнең Умму Сәләмә бер хатыны Пәйгамбәребезгә хәбәр итә. Шул Умму Сәләмә Пәйгамбәргә әйтә, Мин дир качан Эфиопиядә булганда дир, анда күргән идем чиркау дир. Һәм дә шушы чиркәүдә күп кенә дир терле-терле рәсемнәр бар иде, кеше сүрәтләре ди. Һәм дә пәйгамберебез Мөхәммәд, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, аның сүзләренә шулай әйтте. Ул ди, шундый халык дир, әгәр дә дир аларның арасында нинди булса да яхшы кеше, изге кеше үлсә дир, алар шуның каберенә кечкенә шундый мәчет кебек гыйбадәт, Ханя урыны төзиләр һәм дә аның эчендә шул сүрәләрне элеп куялар, ди, шул кешенеке. Польшада Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм, безгә сүләгән иде, уже качан? 1400 элек ел ламан. Что элекеге халыкны нәрсәгә шул китерде? И монда Пәйгамбәребез шул хадисны безгә хәбәр итә, Әннә ул халык табынмый иде шул үлеккә. Алар табына иде нәрсәгә? Аллага. Ә боларны бөтенесен алар куя иделәр нәрсәгә? Чтобы ул аларга гыйбрәт бирсен дип. Чтобы эчтәге булган ниләрен, нашатларын тагы да артырак күбәйтсен өчен дип. Шундый ният белән. Ләкин вакыт белән узып, узып, узып, алар шул халык уже Аллага табынмый иделәр, ә шул кемгә чик тезелгән, шынарга уже гыйбадәт була идеге. Вот шынар турысында Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм безгә элек-элек заманада сүләгән иде. Ошыга Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм безне тыйды бөтен әйберләрдән, кайсылар безне китерә, әннә ахтыкта кешеләр Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерә башлыйлар, ягъни шул каберне изге диеп ясыйлар да һәм дә шунда буйсына башлыйлар, шул Үлеккә, әүлиягә, анарга корбан чалалар, анардан дога сорыйлар. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, әннә каберләр өстендә җигерме сантиметрдан артык таш куерга ярамый, чтобы җирдән ул күтәрелмәсен. Һәм дә анда сүрәләр куерга ярамый. Иң хайырлысы була әгәр дә син ул каберне югалтсаң, белмәсәң. Ник? Чөнки әгәр дә белмәсәң, хайырлысы булыр. Ничек? Умар ибне Хаттаб кайчан Иранны завоевать иткәч, анда бер ни бар иде, пәйгамбәрнең Тәне. Ихалы сынарга барып гөбәдәт кыла иделәр. Умар бни Хаттаб тәшләде, Әтте кендез казыгыз унбиш кабер һәм дә төнне гази курсына да күмегез, ди. Чтобы халык белмәсен, кая ул күмелгән, аңлыйсызмы? Шуңа күрә сынардан иң хайырлысы. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейхи вә сәлләм шулардан бөтенесенә безне тыйды. Ул безнең әби-бабаларыбызны алыйк, элеккеге, вот 50-60 ел тому назад. Бездә чәчәкләр куймый иделәр, шулаймы? Аннары соң каберләр өстенә кеше сурәте куймый иделәр. Ташлар безнеке, пәйгамбәр әйтмешли, вот шундый кечкенәләр генә иде. Әни карагыз анда, даже без урысларны мең мәртәбә уже текердек уже. Безнеке ике метр генә дигез, безнеке эч метрле лендер уже. Акай ала бит сүзләре, безнең әби бабай болай бит эшләмәде. Кайчан мин аларга рфмга сөйлим, безнең әби бабабыз икигил иде. Безнең бабайларның аксакаллары кәдә сакаллары кебек кенә иде, ди. Ә кая ул, пожалуйста, вот шуны китерегез. Ник вот каберләр өстендә безнеке урысларныкы кебек уже веноклар да куялар, чәчәкләр дә куялар уже, сурәтләр дә бар, уже инде татар мөселманнарын группка күмә башладылар уже. Кая сезнең гадәтләрегез? Әтегез кая, әти бабайларыгыз сезнең? Ник сез урысларга ошый башладыгыз? Вот шул как раз әтәбезде. Что качан кеше дин белә яшәми, ул кеннән кен яңдыкка китә барып. Әдә бар шундый ничек әти республикалар вә мусульманнар яшиләр, анда урыслар кебек уже поминканы сто грамм белән отмечает уже. Не ясин белән, тәбәрәк белән, ә йөз грамм салып. Да чын ул бар, ул халык күргән, мин үзем сүзем тигел, пожалуйста барыгыз да карагыз, үзегез күрәсез шуны. Бу ялган сүз тигел. И хәзер кая сезнең әби бабаларыгыз? Күрсәтегез, кая? Вот именно. Что кешеләр һәр вакыт яши шулай, ничек халык яши. А то что мулла килеп сүләсе, ул аларга килми, им не нравится это, алар так не хотят. Аңыйсызмы? Шуңа күрә алар әби бабай ди. Кая синең әби бабаң? Кай, күрсәтегез. Аракы эчеп уже поминкалар ясыйм. Чын шулай, урыслар кебек группка күмәләрме? Уже костюм кигезеп, галстук кигезеп. Кая сез мусульманнарыгыз? Кая күрсәтегез? Вот, пожалуйста, монда әллә 50-60 ел гына үткәнде. Чөнки 50-60 елдан муназат без бары бер коммунистлар булса да, без диндә каты иде. Каты. Бик тә каты. Намаз да бөтенесе бар иде безнең. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләм безне тойды бөтен әйберләрдән кайсы абсырта китерә әнә кешеләр шушы бүлеккә, шушы мәеткә гыйбадәт кыла башлыйлар. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгалә Пәйгамбәр Мөхәммәд килгәнчә кадәр бөтен хәбәрләрне бөтенесен аңлатып бирде. Нинди халык, нинди кавым, нинди гөнаһ белән алар туры юлдан чыктылар. Шуларны бөтенесен аңлатып, Аллаһ Тәгалә бирде пәйгамбәргә һәм дә пәйгамбәребез безгә шуның турысында бөтенесен хәбәр бирде. Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтте, Каберләр өстен нәрсәдер тезергә ярамый. Кечкенә генә таш куйдың, исемен язып куйдың, чтобы билгеле булсын кеше, что вот монда кеше күмелгән, монда аяк белән басырга ярамый. Все бетте шуның белән. Чәчәкләр дә, сурәтләр дә, анда эш бетерлениләр дә, нәрсә дә күрергә ярамый. Ә безнең дин мөселманнар куялар, почему? Ә чөнки алар яшиләр не дин буенча, ә яшиләр халык ничек. Аңлыйсызмы? Күршенеке бит аны түбән 50 меңгә куйган, ник минем халернан килмим әллә, мин 100 меңнекне куям ди. Теге таш бар бит над рублеме. Даже бер муфти әйткән иде, әгәр дә кемнең анда шундый таш булса, зәкят бирергә кирәк ди. А если, конечно, зәкят бит безнең кожа начинается 70 меңнән, значит должен һәр ел зәкят бирергә. Күрәсез, ату әтәләр безнең халык дин буенча чикласыр да дин. Кая, юктыр. Халык яши чисто гадәт буенча. Гадәт бармы, халык ничек, мин дә шулай. Әгәр дә мин алай булмаса, халык миннән көлә. Анда дин сүзнең Д хәрефе дә юктыр. Алла Сүбхәнәһү вә тә ә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм, качан. Үлем вакытында ятып торганда, аның шундый жар бар иде, аңы китә иде, аңына килә иде, тагы аңы китә иде. Шундый вакытта Пәйгамбәребез уянып, акылына килеп әйтә иде, Аллаһ Тәгалә каргады, ди, яһудларны һәм дә насараларны, кайсылар, ди, үзләренең булган пәйгамбәрләрнең каберләрен, ди, мәчет урыны ясады, мәчет урыны, ягъни гыйбадәт урыны, аңлыйсызмы? И монда яһүд белән насаралар гына керми, анда бөтен халык керә, хәтта бүгенге көндәге мөселманнар даже керә. Кайсылар кемнеңдер каберенә барып, шунда гыйбадәт кылалар. Һәм дә корбан да чалалар, шунда ук плов та ашыйлар шуныкында, шунда бис гыйбадәт кылалар. То есть, нәрсәдә Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм, безне тыйды, шунарга бүгенге мөселман өммәте килде.

Ә дөреслектә бигенге кендә халык, ничек халык яши, шулай ук алар бөтенесе яшиләр. Ә Коръән ул безнеке нәрсә өчен? Коръәнне алалар да, мәҗлестә укыйлар да, дога кылалар да, амин Аллаһу әкбәр. А нәрсә анда язган? Ул кирәге юктыр. Анда күп нәрсә язган. Кирәкми. Главное ул китерде Коръәнне ачып, Ясин белән Тәбәрәкне укыды, дога кылды, амин Аллаһу әкбәр. Ә яши ул?